Tidderɣelt n ddunit tewweḍ armi werǧin tezmir ad tẓar d acu i d anamek n tmezdayt neɣ n tejmaɛt Lmasiḥ. Imdanen ksen anida-nniḍen, dɣa ur walan ara urti zegzawen yellan di tmezdayt. Ṭṭfen abrid iɣurar, abrid yexlan, d imeḍqan iḥeccden anida tuččit tefna, siwa inijel d usennan i d-yeggran. Teddun am lmal war ameksa. Tuget ḥemmlen imeḍqana ttafen iman-nsen. Ddunit werǧin teɛqil di tmezdayt sser d lbeḍna n Yillu gar ujr n fennu tawant n terwiḥt d usteɛfu n yiman. Werǧin tga tamawt ad tẓar ayen akk yeffren deg-s d igerujen ur nfennu ur nrekku mačči d cci mačči d kra n lerbaḥ meɛna d liser d artiḥi n yiman d amṣalaḥ d rebbi s lmasiḥ d tudert n lebda d lǧennet

Azdi wigad yettuselken ɣer wid iqeblen leslak n umdan s Lmasiḥ, ttnejmaɛen-d iwakken ad ilin d tazdayt akken ad nɣer s tefransist l'église.
Aṭas i yenwan dakken tamezdayt d tazeqqa. Mačči d anamek i s-fkant tira iqedsen. Tamezdayt, tajmaɛt i d-yettusawlen ad tili berra neɣ ad d-ili d agraw n wid yettwaɛezlen. Anamek lqayen n tmezdayt mačči d tazeqqa, meɛna d imdanen. S ukeɛrer, win umi ara tiniḍ anta-tt tmezdayt uɣur i tettekkaḍ, Agedgar, nekk ttekkaɣ ɣer tmezdayt timsaɣḍest, tamerrayt neɣ isem-nniḍen. Di ṭṭaqa, imdanen ttarran-tt dayem ar tzeqqa neɣ isem n tmezdayt. Mi ara nɣer di tebrat i Rumyen ixef wis seṭṭac taṣeddart tis xemsa, Bulus yura. Selmet daɣen ɣef tmezdayt yettnejmaɛen deg uxxam-nsen.
Ameẓra di lɛehd aqdim, Sidi Ṛebbi yakan yessufeɣ-d agdud-is s taqsiṭ n Musa, dija yexdem lxilaf gar wigad yumnen s yes-s akked wigad ur numin ara, yessufeɣ-d agdud-is s.

Ɛni d arraw n Ṛebbi akked yessi-s n Ṛebbi i d-yeqsed d tamezdayt, ɛni d lǧetta n Lmasiḥ? Dduklen-d. Anda dduklen? Dduklen-d deg uxxam-nni anda ttnejmaɛen. Evidemment d yelli Siman anda ara ttnejmaɛen.
Di Lɛehd Aqdim, Illu yesɛa agdud, Isṛayil, akud i yexdem leɛqed. Meɛna mačči d ta i d tajmaɛt i yesɛan akud d Lmasiḥ, assaɣ lqayen, yerna yettubarken ugar wayen tella Isṛayil akked Yillu-is. Yiwet n tikkelt di lɛahd ajdid, agdud n Isṛayil yettusemma tajmaɛt unezruf. S unamek-is, d tidet d tajmaɛt i d-yettusawlen ad d-teffeɣ si Maṣer. Meɛna amgarad meqqar gar-as d tejmaɛt n lɛahd ajdid. Lɛahd aqdim isebgen-d kra n ṣṣifat d kra n tilliwin n tejmaɛt, am tmeṭṭut n Yusef, tameṭṭut n Musa, aqiḍun n temlilit. Meɛna tajmaɛt n Yillu ur telli ara di lweqt-nni. Meɛna tajmaɛt tella yakan deg uxemmim n Yillu send ad yessers lsas n ddunit d adruj yefren d leqrun deg illu d adruj yettwafren si leqdim n zman lameɛna yettufgen-d tura tamezdayt d lǧetta n lmasiḥ tebda asigi d-yusa ṛṛuḥ iqedsen ar inelmaden Seg mir tettnerni, tettawi-d tirwiḥin ar leslak. Di tebrat ifasusiyen, ixef amezwaru taseddart i snin uɛecrin akked tlata uɛecrin, yura yerra kullec seddaw iḍarren-is yerna yefka-yas nnig kullec d aqerru af tmezdayt yellan d lǧeţţa-s, d lekmal n win akk yeččur Ṛebbi s timad-is. Lǧeţţa n Lmasiḥ tebna s lmumnin akk seg wasmi i d-yusa Ṛṛuḥ Iqedsen ar wass ideg ara teţwarfed ar taggara n wakuden. Tamezdayt neɣ tajmaɛt n lmumnin neɣ agraw n yimqeddsen d tajmaɛt yeţwabnan

ad tawi asirem n tudert n lebda, ad teẓẓu leḥmala deg ulawen gar yemdanen d yigduden, gar tmura d tgeldiwin. Meɛna, ayagi ur s-yeshil ara imi tesɛa acengu. Acengu-is i yellan d cciṭan, ixeddem aṭas n txazabiyin i wakken ad iṣennefḍas lemumnin.

Yal lqarn tella d inigis, tettcehhid-d ɣef umezruy n talsa, meɛna tettcehhid-d ɣef Lmasiḥ Ssid-is. D yal lqarn, deg waṭas n tmura, tella d tinigit n wayen akk yezrin, n wayen akk yebna umdan d wayen akk ihudd. Tella d tinigit n tidet ɣef ayen akk yerzan talsa seg wasmi i yuli Lmasiḥ ar igenni, yerna ad teqqim d tinigit armi d ass ideg ara d-yas. Acu kan, tedda di talit talmast azal n ɛecra leqrun nettat tettnadi cciɛa d rrbaḥ n ddunit armi imdanen Kecmen di tnuzɣa tungufit, dɣa uqlen d aklal n tmezdayt tarumanit i yerran kullec s ddaw uḍar-is, dɣa ssaggaden medden. Ihi, tajmaɛt n yimqeddsen mačči d rebɛa n leḥyuḍ neɣ n kra n tzeqqa ideg i ttnejmaɛen imasiḥiyen, meɛna d imasiḥiyen s timmad-nsen. axaṭar akin i t-id-yenna wawal n lmasiḥ anda ma llan sin neɣ tlata ara innejmaɛen s yisem-iw aqlieh gar-asen ihi nezmer ad d-naf tamezdayt di lxali

Yal ddurt tesɛa kra n wurmuden i s-yettaken ṭṭbiɛa n tin yeddren. Tqeddec ɣef Ssid-is, tqeddec ɣef Lmasiḥ i wakken tamannagt-is ad d-tban. Daɣen, i wakken ad d-rnu tirwiḥin ar tudert-is. Imi d tawacult n Rebbi i tra ad tessemɣer, d tagelda n Rebbi i tra ad tesnerni di ddunit. D wagi i d leqdic n yal aɛeggal n twacult n Lmasiḥ. Meɛna akk leqdic-a yettwaxdam s leḥmala. Axaṭer ma ulac leḥmala, ad nuɣal d iqeddacen kan war iswi, am wakken yura di tebrat i yura Bulus i Ikurantiyen. Wala n umdan
yeččur d cceṛ, iɛeṭṭel-d sdaxel. Steqsa anwa i t-yessnen. Agi ad d-yerr meyya. Di seddaɣ tis ɛecra yakan tella tiririt ɣef wayagi, yenna-ak, Illu, d nekk. Ssneɣ lbal, yessen ddwaxel-nneɣ, yessen ul-nneɣ, yessen ixemmimen-nneɣ, yessen kulci anida neddwaxel, neɣ akk yessen-it.

neɣ d acu-ten warmuden igejdanen iɣef treṣṣa tmezdayt neɣ i tt-yeṭṭfen.
Yettwekil ara yiwen kan i yellan ara yesdun, ara yesdun, lmeɛna yettunefk-d i yal yiwen ad yesɛu leqdic s wacu ara yesnerni Iman, ɣer yisnerni, d tiddit di tezdayt. Aḍur n leqdic ila win ara d-yawin awal n Sidi Rebbi, xaṭi yettunefk-as i wakken ad yezmer ad yessiwel awal i Sidi Rebbi, ad d awal n Sidi Rebbi, yezmer ad yessiwel, yeɣra awal akken ilaq, yezmer ad yessiweḍ iwiten i wakni ad as-tt-nefɛen. Gargawen n Sidi Ṛebbi, yettunefk daɣen i tili tejmaɛt ara yilin d tajmaɛt n leḥmadi, ara iḥemden Sidi Ṛebbi, ad seddun daɣen agdud neɣ ad seddun tamezgida di leḥmadi d ccekra n Sidi Ṛebbi, wa yettili d jour de culte. Jour de culte daɣen yettili mačči anect-a, llan ttilint tsewɛin n tẓalin, llan waytmaten daɣen ara izemren ad ẓallen ɣef ayen yellan, ayen i d-yuli ḥala ad nẓal fell-as, kkes lwada

s tefres-nsen belli umnen, bɣan, cehden zdat waytmaten, cehden zdat Sidi Rebbi, zdat lmalaykat belli d wigad i yebɣan ad qedcen, ad ddun akked Lmasiḥ. Annect-agi ssemyanin-t-id s waḍas n waman. Annect-agi daɣen nxeddem-it, nos jours de culte, nxeddem-it di tmezgida.

ad d-ttawḍen imekdiyen d lmumnin ar tmezdayt. Tullas, d arrac, d ilmeẓyen, d tilawin, imɣaren, d temɣarin. Yal wa ansi d-yusa, yal wa anta i taddart-is. Usan-d ad ddukklen deg yiwet n rreḥba, deg yiwen n wegraw i wakken ad rren lɛaz d leqdar i win i ten-iselken. iwakken ad ḥemden lmasiḥ i ten-id-yekksen si leqyud n cciṭan, yerra-ten-id ar tafat-is. D ass usteɛfu akken i d as-semman, d ass wis sebɛa ideg yal amdan ilaq ad yesteɛfu u ad yefk asenni i ssid-is. Tettidir s tukciwin n yimekdiyen neɣ n yimqeddsen wi ten yumnen. S tukciwin-nsen i tetteddu tmezdayt. Ur tcudd ara ar iwunak neɣ ar lḥukumat. Akk ayen txeddem, txeddem-it s warraw-is. Nekkni s imasiḥiyen, ncudd ar yiwen n Ssid, Ssid-nneɣ d Lmasiḥ.

Ihi, tamezdayt tesɛedda di leqrun imezwura yiwet n tallit n tgellelt, yeɛni ur tesɛi ara kra n rrbeḥ am wakken ɣilen waṭas ur nessin ara Linǧil neɣ wid i d-ixeẓren si berra. Tamezdayt di lqern amezwaru, ma yella nwala kan di lecɣal n yimceggɛen, Ad d-naf d akken d imdanen i yeznuzun tiferkiwin-nsen d wayen akk kesben, dɣa ttawin-t-id ar sdat n yimḍebbren n tmezdayt i wakken ad sqedcen cwiṭ n wedrim i wid yettinigen ar tmura tiyaḍ. Deg iswi-n, ad awin Linǧil n tudert i wid ur numin ara di tmura tiyaḍ. Tamezdayt tesɛa snat n ṣṣifat tameɣradant wid akk yettamnen seg wul-nsen s lmasiḥ uɣalen d imasladen n tmezdayt tameɣradant imi nettwaɣḍes deg yiwen n ṛṛuḥ i yiwet n lǧetta d uday neɣ d agrigi D akli neɣ d ilelli yerna neswa yakk seg yiwen n ṛṛuḥ. Ihi, s kra n win yumnen s Lmasiḥ d Ssid-is, d amaslad n lǧetta n Lmasiḥ.
Iḥiyen neɣ d ismawen-agi nesɛa akkagi, ttsemmin-aɣ Imasiḥiyen neɣ ttsemmin, cikk yiwen d acu i isemma iman-is akkagi. Mi ara ak-d-nniɣ nekk, tamuɣli, yeɛni n wawal n Sidi Ṛebbi, neɣ ayen ttwaliɣ i yuran deg wawal n Ṛebbi, ma d-nini gar tmezdayt ɣer tayeḍ, ad k-iniɣ tagi akka, neɣ tagi akka, tɣic uɣer wagi akka, acuɣer mxalaf? Mi nekk umneɣ nesɛa yiwet n tektabt, taktabt-agi attan gar ifassen-nneɣ, d nettat i ɣ-yettwellihen. Axaṭer ma texḍa-yaneɣ tagi. Naf iman-nneɣ akkin, mi Ṛebbi isawal-aɣ-d ad nili d arraw-is, d yessi-s, i wakken ad neɛḍem isem-is. Ma d nniɣ lǧetta n Lmasiḥ akken nniɣ di tazwara, d lǧetta n Lmasiḥ, d arraw-is d yessi-s, ad nuɣal ami d lkuṛ n Lmasiḥ, d lǧetta n Lmasiḥ. Apre ma d-nniɣ lemxalfa yagi gar tmezzayt agi ar tayeḍ, akked tayeḍ mi d arraw-is, d awmam n Ṛebbi netta i d-yefkan tikciwin. Yezzukel-inneɣ neɣ s yiwen uxemmim i ɣ-d-ifka Rebbi, i ad nuɣ alamma d awal-nni, Ini-yak mliḥ ḥmal tegarawen. Lewṣaya n amasiḥi. Ad tzalleḍ s tutlayin neɣ ur tzalleḍ ara s tutlayin, neɣ ad ad hedreɣ, ad xemmeɣ akkagi dili, ad d-iniɣ di tmezdayt ad nexdem akka neɣ ur nxeddem ara akkagi, mačči d wagi i yesɛan azal. Mi yesɛa azal tegmatt-nni-nneɣ, nekki d kečč, neɣ nekki amek nella, amek nettɛici, d leḥmala-nni i ɣ-d-yesduklen.

Tanezzayt n Lmasiḥ. Leḥmala n Ṛebbi i ɣ-d-yessawal, ma neṭṭef deg-s i wakken ad nbeggen isem-ines. Di tadukli-agi, tella ɣer ɣur-s. Axaṭer nekni s ismawen ad nemxalaf.

Yettmeslay-d fell-as Bulus di tebrat i Igalatiyen. Bulus imceggaɛ d watmaten yellan yid-i i tmezdayin n Igalatiyen. Ihi, nwala d akken di tmurt n Galatiya aṭas n tmezdayin i yellan. Wigi, d wid yettnejmaɛen d watmaten yellan di temnaḍt-nsen, i unerni, i lemxalṭa d useǧhed n liman-nsen. Ihi, timezdayin tiydiganin ttekkant ar tmezdayt tameɣradant. D acu n lxilaf yellan gar tmezdayin? Ama tamnamert neɣ takatulikt neɣ turtudiksit. Amgarad agejdan yebna ɣef snat n tɣawsiwin, rruḥ iqedsen d lɛaz i tgen yimqedsen. Tamezdayt takatulikt tettamen s ubabaten. Pap. Yerna qqaren-d d akken rruḥ iqedsen yettekk-d sɣur ubabat d ummit. Rnu ɣef waya ttḥerkiten lbinar imqedsen yerna kennun sdat-nsen. Ma d tamnamart, ur tettamen ara neɣ ur teɛqil ara deg ibabaten. Teqqar dakken rruḥ iqedsen yettas-d sɣur ubabat d umemmit, yerna ur d-yewwi ara lḥal ad nḥerket wid yezrin seg yimqeddsen i d-ittwabdaren deg udlis n tira iqedsen. Taneggarut, d tin umi ssawalen s urṭuduksit. Nettat ur teɛqil ara deg ibabaten, yerna teqqar d akken ṛṛuḥ iqedsen siwa ababat i t-id-yettaken. Nettat tesselmad d akken imqedsen ilaq ad ten-nḥerket. Ihi, am akken yura, tamezdayt yesbedd-itt Lmasiḥ. Imi i s-yenna i Buṭrus, Kečč d Buṭrus, yeɛni aẓru. Uɣef ẓru-ya ad sbeddeɣ tamezdayt-iw, tizemmar n laxert ur tt-ɣelbent ara. Deg wayen akk i d-nwala, Tamezdayt ad teqqim d yiwet, d nettat i d-issebganen leḥmala n Rebbi i umdan. D nettat i tafat n ddunit. Seg-s, amdan yezmer ad yefreẓ acḥal i t-iḥemmel Rebbi. Deg wul n Rebbi, teṭṭef amḍiq alemmas. Imi Lmasiḥ s timmad-is i yemmuten fell-as, yerna iweɛd-as d akken tizemmar n laxart ur ttɣelbent ara.